Täsir galdyran täze gün. Awtory Keýik Omarowa. Bu mundan on ýyl ozal, iki müň on bäşinji ýylyň ýanwar aýynyň ilkinji güni bolup geçen waka. Ol gün synpdaşymyz Dolanaýyň doglan günüdi. Dolanaý Täze ýyl gijesiniň yz ýany hemmämizi bir saçagyň başyna jemläp, ýaş toýuny belledi. Wagt diýeniň beýle çalt geçäýşini. Orta mekdebi tamamlanymyza kyrk ýyl bolaýypdyr. Synpdaşlarymyň arasyndan on ýyllap görüşmedigimem bar eken. Şonuň üçin Dolanaýyň ýaş toýunyň dowam edýändigine garamazdan, olaryň hersini assyrynlyk bilen synladym. Bolsa-da, ýyllar köpimize känbir täsir etmändir. Bu, megerem, durmuşyň gowulygyndandyr diýýärin. Biziň didarlaşmagymyza sebäp bolan dolanaýdan başlap synpdaşlarymyň ählisini synçy nazarymdan geçirdim. Dolanaý, dolan aý. Onuň adyny bilip dakypdyrlar. Onunjy synp tamamlan wagtymyz ol uzyn boýly, ak ýüzli, mawy gözli gyzdy. Tüýs Täze ýylda dogan täze aýa meňzeşdi. Häzirem şol owadanlygyny saklapdyr. Egnine geýen ýaşyl reňkli ýüpek köýnegi öýüň töründe bezelen Täze ýyl arçasy bilen sazlaşyp, oňa şeýle bir gelişipdir. Gözden dilden gorasyn diýdirýär. Adamçylygam gyzyl ýaly. Uly bolsun, kiçi bolsun, janym diýmän ýüzlenmez. Şonuň üçin öýde-de, goňşy-golam arasynda-da Dolanaýyň hormat-sylagy uly. Onuň gapdalynda oturan Maral. Maral meniň partadaşym hem ýakyn joram. Aramyzdan gyl geçmeýän jora bolsagam, men-ä içimde syr saklaman aýdardym. Ol welin, hiç syr bermezdi. Hatda synpdaşymyz Begmyrady durmuşa çykýanynam il hatary eşidip galdym. Begmyrat neressäniň ömri gysga eken. Näsaglap, kyrk ýaşa-da ýetmän, dört çülpe çagany Maralyň üstüne atdy-da, älemden ötdi. Elbetde, bu ajyralyk Marala täsir edipdir. Horlanypdyr. Gözleri gussaly. Ýekelli bolup çagalaryny ylymly-bilimli etmek, il hataryna goşmak aňsat bolan däldir, elbetde. Bu Züleýha, pes boýly, horja zenan. Tans etmäge diýseň ökde. Mekdep ýyllarynda köplenç hindi tansyny ýerine ýetirerdi. Hindi gyzlarynyň geýýän ýörite eşigem bardy. Onuň bu wagtam gep-gürrüň bilenem işi ýok. Tans sazy çalynsa, hiç kimi oturtmajak bolup başagaý. Onuň gapdalynda oturanlar mekdep joralary Jumagül bilen Ýazgül. Olar üç jora bolup, mydama bile gezerdiler. Jumagül surat çekmäge ökdedi. Tebigaty, esasan hem owadan bägülleriň suratyny çekerdi. Ol surat çekmäge hasam ökdeläpdir. Doglan aýyň doglan gününe onuň mekdep ýyllaryndaky keşbini surata çekip, sowgat getiripdir. Ýazgül okuwa ökdedi. Ol mugallymçylyk mekdebini tamamlap, çagalar bagynda işleýär. Nurjahan bize A harpyny öwreden Agabeg mugallymyň gyzy. Ol hemişe diňe özüne üns berilmegini islärdi. Hemme zatda birinji bolasy gelerdi. Ýöne Agabeg mugallym diýseň adalatlydy. Göwnüne ýaramasa, gyzy bolsa-da, aýap durmazdy. Üçünji synpda okaýan wagtymyz bir gezek şeýle boldy. Bedenterbiýe sapagynda daşarda pökgi oýnaýardyk. Nurjahan synpda nobatçydy. Bedenterbiýe iň soňky sapak bolansoň, soňra biz öýle öýümize dagaşdyk. Ertesi gün mugallymyň sapaga girerine mähetdel, Alma atly synpdaşymyz ýerinden turup, Mugallym, düýn meniň sumkamdan ýigrimi teňňäňim alypdyrlar diýdi. Şonda Nurjahan ady tutulmasa-da, laňňa ýerinden galdy-da, Men-ä alamok diýdi. Muňa hemmämiz gyzyl-gyran gülüşdik. Mugallym welin gaharlandy. Onda-da syr bildirmän, Otur. Seniň adyň tutýan barmy? diýdi. Ökde mugallymyň mugallym gyzy-da. Ol häzirem özüni diňletmegi başarýar. Elli bäş ýaşamak üçin näme etmeli diýen sowaly orta atyp, hemmämiziň ünsümizi özüne çekdi. Bu sowala durmuşyň gowy bolmaly, oňat ýaşamaly, işlemeli, dynç almaly diýip herimiz bir hilik jogap berdik. Ýöne hiç haýsymyzyň jogabymyz dogry çykmady. Eşidip otursak, elli bäş ýaşamak üçin ilki elli dört ýaşamaly eken. Oglanlarym öňküsi ýaly. Eýäniň-ä şol bir bolşy. ýöne gaty ýuwaşapdyr. Bizi gyzyl-gyran üwlüşdirip ýören öňki eýeden nam-nyşan ýok. Sapak geçýän wagty mugallym tagta ýüzin öwürdigi ol hökman bir gülkünç herekedini ederdi. Pyňkda-pyňk bolup başlanymyzda mugallym bize tarap ýüzin öwrerin welin, eýe hiç zat bolmadyk ýaly gara çyny bilen sapak diňläp oturandyr. Bir gülüp başlasak, aňsat saklanyp bilmeýän, Maral ikimizem gep eýesi bolup galardyk. Bir gezek fizika sapagynda eýäniň oýnuna gülenimiz üçin Jumageldi mugallym Maral ikimizi kyrk bäş minutlap dik aýak goýupdy. Hany şo-ol öňki döwrüň bigam eýesi. Toý bilenem, synpdaşlary bilenem işi ýok. Gürlänogam, gülenogam. Hamana, bizden aýry bir ýerde ýeke özi oturan ýaly, iýdi-içdi-de, arassa suwly gabyň galaýy gapagyny alyp, demir çemçäniň ujy bilen onuň gyrylaryny tyrkyldadyp urdy oturdy. Jummy, şo-ol öňki arkaýynlygy bilen gürläp, bir minutda aýtjak gepini On minuda çekip otyr. Gaharymyz getiren wagty biz oňa Mele mylky diýerdik. Ejesi Mele daýza dolmuş aýaldy. Mykyl-mykyl edip ýörärdi. Mekdebiň edil alkymynda ýaşansoňlar, biz ol daýzany köp görerdik. Bir gezek biz Jumma, Mele mylky diýip gaçdyk. Onuň yzymyzdan atan kesegi Maralyň topugyna degdi. Biz Mele daýzanyň ýanyna baryp, arz etdik. Ol arkaýyn gürläp, Ol näme üçin beýtdikä? diýdi. Bizem, Biz oňa Mele mylky diýip gaçdyk diýdik. Ol myddy ýylgyrdy-da, Ýogsamam, ejesine aýdylmaly gepi ogluna diýseňiz kowalar-da, özüm gürleşerin diýip galdy. Şol wagt Mele daýzanyň göwnüne degýändigimize aklymyz ýetmese näme? Ýakymly ýatlamalara gark bolup oturyşyma Aýazbabanyň gelip gireninem aňmandyryn. Ol öýüň içini ala-ýaz etdi. Elindäki ullakan goşhaltasyny Täze ýyl arçasynyň aşagynda goýup, ilki bilen dolan aýa ullakan gül çemenini gowşurdy. Soňra biziň hemmämizi gutlap, Täze ýyl sowgatlaryny paýlady. Biz ony sesinden tanadyk. Nemet jan! Nemetjan mekdep ýyllary agzyndan bir söz alyp bolmaýan ýuwaş oglandy. Bu wagt onuň gürläýşini, halk nakyllaryny getirip goşgy setirleri bilen gutlag sözlerini aýdýa welin, haýran galaýmaly. Wagta salym ýok diýleni. Bigam çagalygymyň, bagtly ýaşlygymyň şaýatlary bolan eziz synpdaşlarym! Siziň bilen şol gün, iki müň on bäşinji ýylyň birinji ýanwarynda, Dolanaýyň doglan gününde görşenimize-de on ýyl geçipdir. Bu gün iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň birinji ýanwary. Dolanaýyň doglan senesi. Ýöne onuň özi welin aramyzda ýok. Onuň bilen birlikde dürli ýyllarda aramyzdan giden Begmyrat, Ýazgül, Nurjahan, Ogulbolly, Akbike, Eýe, Myrat, Tylla, Rozy dagam ýok. Goý olaryň ruhlary şat bolsun. Ýöne durmuş dowam edip dur eziz synpdaşlarym. Siz meniň ykbalymyň bir parçasy, bagtly çagalygym, juwan ýaşlygym. Siziň bilen didarlaşyp, mekdep ýyllarymyzy ýatlap oturmak, gör nähili ýakymly. Geliň, wagtal-wagtal görşüp, didarlaşyp duralyň. Çünki ol bagtyýar pursatlar sizli günler. Ýaşaýşy ruhlandyrýar. Ömrümize ömür goşýar.